Silav û rêz temaşevanê hêja di bernameya Kurdî hîn dibim de em îro jî li pêşberî we ne. Temaşevanê hêja em ê di vê dersa xwe de li ser cînavan bisekinin, li ser cûreyên cînavan mijara me di nîvî de mabû, em ê ji vê dirê berdewam bikin. Tema Şevan Hêja, xwendekarê me, hûn jî bi xêr hatin. Hûn çawa ne? Baş in, spas. Ser çava hatin.
Me got çi? Me got em ê li ser cûreyên cînavan bisekinin. Berî niha jî me çend cûre dîtibûn. Em ê niha li ser cînavên berbihevîn bisekinin. Cînavên berbihevîn. Belê me gotibû çi cînav ez dixwazim dîsa binivîsim destpêkê de cînav me got kurdî zamîr yani zamîr bi tirkî cînav bi kurdî cînav me gelek curê wa dîtin yê kesane me dîtin yê vegerok me dîtin welhasil me gelek dîtin em hajî ser cînavên berbihevîn ji navê wê jî belliye ji navê jî belkî tê nîşandan berbihevîn Ber bi hevîn yanî nêzîkî hev dike. Yan jî du tişta bi hev ve girê dide. Têkiliya wan nîşan dide. Ber bi hev. Mesela dibêje ber bi min de were. Ber bi min de çi? Yanî baskî min de, bi aliyê min de. Ne wilo. Ber bi hevî jî wê manê dide. Yanî du tişta an jî du kesa bi hev ve girê dide. Eleqeya we, têkiliya we bi hev re çêdike. Mesela me got çend dibêjin bi ber min ve were. Ber bi min ve were an jî, an jî ber bi darê ve here, yan nêzîk bi bi baskî ve here. Ber cînavên berbihevîn jî di navbera du tiştan de, an jî du kesan de têkiliyê eleqeyê çêdikin. Ev na jî di peyvin, yan li herêmekê yek belkî li herêman din jî yek tê bikaranîn. Çi ne? Ew hev û êk ev her du peyvin. Ev her du peyv em dijwar e dibêjin cînavên berbihevîn.

Yani yekî tenê di berbihevînê de çênabe miheqeq divê ji yekê zêdetir bin. Ew çend in? Di do an jî ji duan zêdetir in. Belkî sed jî bin. Ew pismamê hev in. Yani ev û ev du kes, du şexs çi hev in? Pismamê hev in. Yani ew pismamê wî ye, ew jî pismamê wî ye. Yani her dik jî eleqeya wan bi hev ve vî şeklî girê de. Yani her yek ji bo yekî çi bê, ew ê dî ji bo wî ew e. An jî em dibêjin çi? Em gundiyê hev in. Em gundiyê hev in. Em kî ne? Yani ez û Ahmet, ez û tu, ez û ew. Yani muheqiq du kes in. Yani ez gundiyê wî me, ew jî gundiyê min e. Ne, gundî hûn zanin çi ye? Gundî yê ku di eynî gundî de. Yani niha cana di maneyeke neyînî de tê bikaranîn yan ji bo kesên nizan lê bi rastî ew ne peyveke xweş e. Gundî ew însanê ku li gund dijîn. Xwedê em em zarok bin em û birayê xwe bi hev çûn cîya min digot hûn ne birayê hev jî bin hûn gundiyê hev in. Yanî eleqeyeke we nav yanî muheqeq eleqeyeke we heye gelek hûn ji hev du hez bikin. Belê em gundiyê hev in yanî muheqeq du kes in em. An jî em bêjin çi em hevalê hev in. Em

Herî kêm du kes hene. Em cîranên hev in. Yanî tu cînarên wî, ew jî cîranê te ye. Li herêmê de jî dibêjin cînar. Ne? Cînar. Cînar. Belê me ca min belkî dersa borî de jî me gotibû rê û nê cih diguherin. Cih diguherin. Ne? Rast. Yanî ji vê re em dibêjin metates di ziman de dibêjin. Yanî du du dengdêr, du bêdeng cihê hevdu diguherin. Wekî dît dergistiyê de jî hebû û peyva ke dijî hebûn hene bîra di gelek peyva de ev çêdibe. Belê me got çi? Me got ev ne du peyv in, du cînavê tenê hene, du mînak hene. Yek jê me got hev, yek jê me got êg. Yanî hev em karin bêjin di li hemî herêmê kurdan tê bikaranîn belkî yanî bi pira ne. Lê êg em karin bêjin bêhtir li aliyê Hekaryê yê Colemêrgê û hinekî jî li aliyê Iraqê yanî Kurdistana Iraqê li wê dirêjî tê bikaranîn. Ne li aliyê belkî Zaxo Dihokê li wî alî. tê bikaranîn. Weke çi dibêjin em neyarên êkin. Êk. Ne hêke, êke. Tevlî hevdî nekin. Êk yanî hev. Em neyarên êkin. An jî em birayên êkin. Ew birayên êkin. Mala xwe binê em nikarin bêjin ez birayê hev im. Ne. Yanî yek çênabe yan jî tu birayê hev î çênabe miheqeq divê du kes bin. Herî kêm du kes û ji du kesan zêdetir. Êk û hev ev her dik jî çi ne du cînavên berbihevîn in ku însana an jî du tişta bi hev ve girê didin. Tiştekî min pirsin heye di derbarê vê de. Em ê derbas bibin cînavên lihevxistî. Ez bê jê dibim. Ek ji ku dê tê? Yani rayê wê ku dere? Ek. Te pirseke zehmet te got. Yani em bi rastî tam vê nizanin. Yani ek ji ku dirê tê. Lê manaya wê ev e. Te dî hinek jê peyv em ji raveka we ji koka we em dizanin lê ya hineka jî em nizanin. Yani em nizanin tam ek ji çi tê. Hev. Hev jî û êk jî bi vî şeklî têne bikaranîn. Me got çi cînavên ber bi hevîn me û derbas kirin piştre cînavên lihevxistî. Belê cînavên lihevxistî em karin bêjin navê wan jî belî ye ji du peyva herî kêm ji du peyvan pêk tên. Yanî du kelîme du peyv hatine cem hevdu û cînaveke nû derxistine. Gelek caran yek ji van daçek e. Daçek me ji we re gotibû belkî daçek edat. Belê. Da çek e dat. Belê. Me, me got gelek care yek ji wan e, çi ye? Da çek e. Em ê niha jî bibînin. Mesela çê yek ji wan lev. Mesela lev. Lev çi ye? Eslê xwe vekirina yan je ve derxil. Em dijin lehev. Lehev. Peve bûye û bûye çi? Bûye lev. I û hê Ketine, çûne, bûye, lev. Meselen dibêjin çi? Dibêjin ew lev nayên. Ew lev nayên. Yani vê dirê çi ye? Ew li hev nayên. Lê pişt re piştî demekê hingî em zêde dibêjin, em zû dibêjin ji ber pratîkê, ji ber ku xweşik yani bilez em bêjin, em dibêjin ew lev nayên. Êdî em li hev nayên Bikar nayên. Em dîsa em bikarin bikar bînin. Lê belê gelek cara em peve dikin. Aniha jî em bikar tîn ne. Cara mes em dibêjin me li hev kir. Ne me li hev kir. Em wî jî dibêjin an jî me lev nekir. Yani li hev û lev. Em her dika jî bikar tînin. Ev yek ji waye. Yan jî min dixwazin mînakî kir bidin. Kerem ke. Em lev hatin. Em lev hatin.
Lê kedî bê. Kerem ke? Em li hev re kurdî hîn dibîn. Careke dî bêje. Em li hev re kurdî hîn dibîn. Lê em li vê derê li bi kar nayênin. Em çi dibêjin? Bi dibêjin. Bi hev re. Ne? Em bi hev re kurdî hîn dibin. Heta em nabêjin em bi hev re dibêjin. Em hev re. Hev re kurdî hîn dibin.

Piçûçik û cihê teng bin, cihê girtî bin, sergirtî bin em dê bikarijin. Mesela dibêjin çi? Mesela destê min de pênûs heye. Di destê min de jêbir heye. An jî di berîka min de meftih heye. An jî ez mesela dibêjin çi? Ez li mal im. Ez li mal yanî mal jî çê dibe, hewş jî çê dibe, pêşiya malê jî çê dibe. Ew jê re hemî dibêjin mal. Lê em dibêjin ez di odê de me. Yanî ji ber ku piçûçik e, sergirtî ye em di bikaritînin. Yanî ev girîng e. Gelek jare tê tevlîhevkirin, gerek hûn vêna bizanibin. Çîkin bixwazin heye ji derbarê li û di de, yanî mijara me ne ev e bi rastî. Belê, me got çi? Me got lev, wek êdî hev heye, çwa pev heye, pev. Mesela dibêjin çi? Ne belkî me behs kir jî pev. Belê me got pev çawa çêbûye? Pev bi hev

Yanî li hevdû nexin, şer nekin, ne hev neçin. Şerkirin mana wê, şerkirin. Wekî din jev heye, jev. Ev çawa çêbûye? Ji hev. Ji hev. Ji ve qet.
Mes ev çiye, kiyan peyva çêbûye? Ji di peyva, yek ji ye, yek heve. Ne wilo? Yani ji çiye? Dayçeke. Kerem ke?
Em jev re dibêjin.
Em jev re dibêjin. Em Em jevre dibêjin. Yani çi? Em ji hevre dibêjin. Ji hev re. Yani ça bûye? Ji hev bûye jev. Ne wilo? Me ev ne ji hev kirin. Me me ev jev kir. Jev kir yani ji hev kir. Ne?

Jê heye. Jê. Ji çawa çêbûye? Ji ji wê ji wî çêbûye. Ne? Mesela ji wê ji wê an jî wî çêbûye. Em bêjin çi? Em bêjin dev jê berde. Dev jê berde. Dev jê berde. Li vê derê çi ye dev ji wî ber de an dev ji wê ber de. Çawa devê xwe jê diberdê? Ma bi devê xwe girtiye. Na destê xwe girtiye. An jî ne eleh bi desta ne girtibê jî yanî bela xwe jê veke. Yani eleqeya xwe pê neyne. Yani têkil nebe. Ne. Mecaziye yani. E mecaziye. Er yani ne ku devê xwe girtiye ne. Dev jê ber de yani bela xwe nediye de. Îdî pêra tê eleqeder nebe, têkilî nebe. Bela xwe jê veke. Belê. Vîya ji vê manê dijî. Wekî dî jê bibêjin cihekî dî de. Kerem ke. Ez jê rê çûm. Ez?
Jê rê çûm.
Jê rê çûm.
Çawa çê bû yanî çawa manayê çî? Onun için gittim.
He, ew la ez jê rê çûm zeh bî şekil kar nayênin. Em dijîn çi ez ji bo wê çûm. Yani çêtir çê bê. Lê mesela dikare bê min jê re got. Min yani ji dibê min jê re anî.

Yani min ji wî re an jî ji wê re min got. Belê e, yeke dî heye tê heye tê. Tê heye. Mesela tê çi ye? Di wê wî di wê an jî wî. Bi vî şeklî çêbûye ev herdik peve bûne. Mesela Ahmet tê malê. Ahmet tê malê. Çawa bû? Çêbû? Bêjin na, Çêbû. çênebû. Çiko vê derê tê, têyeke dî ye. Du tê hene di Kurdî de. Yek jê ev cînava ku em dibêjin li hev xistî ye. E, tê û yek jê jî di maneyê hatinê de ye. Ehmed tê malê çi? Yan Ehmed eve geliyor. Li vê derê tê lêker e. Fiîl e ne? Belê.
Lêker yan ev na ji hev cuda ne. Bê nezanibin. Mesela em bêjin çi? Em bêjin tê de tiştek nîne. Tê de tiştek nîne. Çê mana vê? Tê de yani di wê de an jî di wî de. Yani ev çi ye? Mesela em bêjin meqereke, em bêjin sinifeke, odeyeke, tişteke. Mesela dibêjin çi? Dibêjin di meqer de av nîne. Ji dêlan bêjin di meqer de em bêjin tê de av nîne. Ne wilo?

Ew bê wê ye. Bê wê. Bê wê.
Ew bê wê.
Ew bê wê.
Bi ez vê jî binivîsim beqena xelet çê nebe bi di kurdî de île li lî beraber. Tê ve mana bi. Bê sus sîs. Bê sus

Ez bi wê re çûm, ji bedêla wê ez dibêjim ez pê re çûm. Ez pê re çûm. Belê. Li vê derê pê ji du peyva çêbûye. Me kurt kiriye. Ez bi wê re çûm, an jî ez bi wî re çûm. Em dibêjin çi? Ez pê re çûm. Yan jî bi careke dî ez bi ez pê re naçim. Kerem ke? Ew pê ew pê re hat. Ew pê re hat.
Erê em karin bêjin ew Pêre hat. Yani bi wî re an jî bi wê re. Şexsê sêyemîn. Yeke dî heye ji xeynî vê çi heye? Lê heye. Lê. Lê çawa çêbûye? Li wê li wî. Ji we herdû peyva çêbûye. Li wê li wê an jî li wî. Vî şeklî çêbûye. Mesela divê çi? Pêr xebitî lê azmûn derbas nekir. Berê. Azmûn çi ye mamoste?
Azmûn ez binivîsim sınav. Azmûn sınav Tirkî. Divê pêr xebitî lê azmûn derbas nekir. Çêbû? Yani mînaka me kîjan e? Li vê dirê? Lê ye. Lê belê Lê belê ev lê xelet e. Ne lê ya me ya. Ne wilo. Me got çi li vê ne? Li wê, li wî. Di wê manê de divê wê bikaranîn. Mesela em bêjin pir xebitî li wî azmûn qizinc nekir çê divê? Na. Çê nabê. Ev ne xelet. Ev çi ye lê? Bi maneya ama feqet. Lê an jî lê belê. Bi kurdî herdik jî hene. Ama.

Li wê, li wî ji her du peyve çêbûye. Lê eva pêşî ne. Ev ne peyveke cuda ye. Maneya wê jî cuda ye. Lê, li wî an jî li wê. Ne wilo? Em dibêjin kefna tişî lê ke. Lê bark e. Li wî bark e an jî li wê bark e. Belê. Mesela em dibêjin çi? Barê giran lê neke. Barê giran Lê neke. Min Çineke, şamkorin li wî neke. hobêjin.
Belê. Ez li wî hez nakim.
Heh, Dû ew me. ne, ew gi- ew girîng e. Em di wê dirê de ji bi kar tînin. Li hinek herêm ew çîk bûye, çikî lê jê tevlî hebûye. Yanî ez bêjim e, sedî sed ev xelet e, belkî ne rast be. Çikû li hinek herêma vî şek tê gotin, lê eslê xwe e, di kurdî de ji bo hezkirinê daçeka ji bi kar tê karanîn. Karanîn. Meselen dibêjin çi? Ez ji wî hez dikim, ez ji te hez dikim. Erê. Ez ji wê hez dikim. Em nabêjin ez li wê. Mesela min ji yekî pirsî min got ma tu ji ku derê yî got ez li Semsûr im. Li Sem ez li Semsûr im yanî ez ben orada yîm. Evet. Yanî tu bêje ben burada yîm û ben buralî yîm ji hev cuda ne. Ez li Semsûr im an ji li Semsûrê me yanî ben oralî yîm. Lê gotibê ez ji Semsûr im ji xwe dibê ez li Semsûr im yanî ez li wê derê yîm ben Semsûr de yîm ben Adiyaman de yîm. Lê ku te got ez ji Semsûr im Yanî ben ora li yim. E ji û li gerek bêne jev veqetandin. Hinek cînavê me man, hindik man. Em ê dersa me xilas bû. Di dersa vê de îşallah em ê li ser van bisekinin û jî hinekî li ser cînavan bisekinin. Tamam? Belê, temaşevanê hêja, îro jî dersa me li vê derê xilas bû.